Красавчик. Менә чын ират шундый булырга тиеш, дуслар. Басып торам янында кеше кисәге булып. Гәүдә дисәң гәүдә. Хәтерлисең, былтыр зарланып йөри иде ул, былтыргы программада, янәсе мин коллективны матур киендерәм, үзем матур киенәм, ә ул выпускнойдан калган костюм белән йөри дип. Үзгәрешләр сизәсезме соң? Хәзер карагыз. Нинди вафельный костюмнар алып җибәргән. Вообще, солидол. Юк, кыяфәт просто, вот кыяфәткә карап каршы аласың бит инде кешене. Менә шулай йөрергә кирәк синең чынлап та. Просто вот премьер-министр Монголии. Браво!
Башка килде әле. Минем Монголия ди дә үзенең кем икәнен оныта, имә. Ул Монголия әйбәтрәк әле ул бер караган. Монголиядә хоть атка атланып йөриләр, ишәккә түгел. Әнә мин дөресен генә әйткәндә, чәй ишеп йөри дирим анда иркенләп теге тастымаллар белән. Дә, мин әйтәм, моның әле кызлары гына биеде, әле хатыны чыкмады, тещасы чыкмады. Әнисе чыкса әле, эте теге бер тәгәрмәчле велосипедта чыгып апельсиннар белән болай иттереп кереп китсә. Хәерле кич, дуслар. Э, Что-то бүген тиз бетерде, шуңа күрә тиз-тиз генә жүгереп чыктым. Э, Хөнәр дигән концерт бүген. Шул э, исеме Хөнәр булганга, минем бу тамашага бер катышым да юк. Ни өчен дисәгез, мәктәпне бетергәннән бирле минем бер җүнлек һөнәр дә юк. Белмим, ничек яшимендермен. И, хатын миңа гел әйтә, син шундый зур артистларга ярып җөрисең, зур концертларда катнашасың, нигә син алардан бераз үрнәк алып җырлый башламыйсың ди. Ә мин җырлый белмим, менә гел җырлый белмим. Просто ноль инде менә, даже Данир чаклыкта булдыра алмыйм. И хатын әйтә, Матурым, менә җырлый белмәгән кешеләр турында әйтәләр бит колагына аю баскан дип. Син мине, конечно, ачуланма, но минемчә ул аю синең колагыңа басмаган. Ул сине бәләкәй чагыңда урман буенда тотып типкәләгән бугай ди. Кырыенда еще әнисе тора ул, минем әби вообще самый добрый кеше инде ул бу планетада. Кит инде моннан, кызым, кит инде нәрсә сөйлисең син? Юк, юк, юк, мин синең белән бер дә килешмим. Кияү бит ул безнең юбилейда җырлады. Минемчә, ул аю бер үзе генә булмаган. Алар урманнан җыелышып компания белән чыкканнар. Поши, кабан, бурсык бергәләп типкәләгәннәр безнең кияүне, ди. Әби әйтә. Бабай гына көлми. Ул минем уйлавымча, мин бу гаиләгә килгәнче бабайдан көлгәннәрдер инде алар. И аны эт тешләгән өчен. Ну ладно, ансы. Хатыннан гына түгел, дуслар. Мин инде хәзер җырлый башласам да, мин бүгенге эстрадада беркайчан да куып тота алмаячак. Үзегез беләсез, хәзер артистлар да күп. Берсеннән-берсе матур җырлар, яңа клиплар көн саен чыгып тора, бер-берсенә ошамаганнар. Мин үзем былтыр гомеремдә беренче мәртәбә Фирдүс Тимаевның концертында булдым. Всего минем өчен хәр башка артистлар җук. Менә Фирдүс Тимаев һәм башка чүпчар менә. Аның кебек берәү дә булдыра алмый. Күргәнегез бармы? Күзләрен акайтып килеп чыкты менә шулай ме сәхнәгә? И өч сәгать буе ул акыра. Аңа кушылып мин акырам. Җырларның бер сүзен белмим, но өч сәгать кычкырып җырлап утырдым кушылып мен. Халык шаша, минем күзләрнең гомергә ул кадәр ачылганы юк иде. Чыннан ба андагы энергия, андагы көч. Мин әле аның концертыннан соң бер атна җыкламаенча менә кемне кыйныйм микән дип җөрдем. Аптырагач, авылга кайтып үгезне суеп килдем, шуннан соң гына тынычландым. Андагы дәрт. Ничек ул кадәр энергия туплап була? Ул бары сәхнәгә чыгар алдыннан ике бармагын розеткага тыгадыр ул Фирдүс. Или хатыны менә шулай чеметеп эмиләрен бетерә аның менә шулай. Әле бөтен җиренә матур иттереп язылып куелган безнең Тимай дип. Күргәнсездер инде, безнең Тимай ул бит инде халыкныкы дигән сүз. Все, халыкның байлыгы, безнең хәзинә берәүгә дә бирмибез. Аны, конечно, халык язмаган, ул аны үзе язып куйган. Ну какая разница? И мин озак уйлап утырдым, менә аның кебек дәртле, аның кебек җитез булыр өчен миңа нәрсә эшләргә микән, сере нидә микән аның дип. Һәм шундый фикергә килдем, дуслар, минемчә, концертлар арасында, гримеркасында җоклап ятканда, группасыннан берсе килә дә Фирдүснең аягына кирпич белән сылый. Фирдүс сикереп тора, сорый, кем эшләде дип, аңа әйтәләр, син җоклаганда мишәрләр кереп сугып чыгып киттеләр дип. Шуңа ул аларны концерт буе эзли. Килеп чыга, беренче сүзе, мишәрләр мондамы? Концерт буе монда барып карый ул аларны. Монда барып кар. Мин җәй кенә аның инстаграмын карадым, менә игътибар итегез әле. Ул бит ул мишәрләрне суга кереп тә эзли. Ана берсен тапты. Анасын түбәгә менеп карый, берәр кирпич күтәргән нәрсә күренмәйме дип. И мин, дуслар, бик озак уйлаганнан соң шундый фикергә килдем, Фирдүс Тимаев шул кадәр талантлы егет ул, ул нинди генә хөнәргә тотынса да, аңа тиңнәр булмаячак. Менә любой профессияне сайласын, беренче булачак. Но иң килешкәне аңа көтүче булу. Менә көтүче булса, Аңа беррәү дә тиң булмаячак. Карыйбыз. Кычкырып.
Мин сине
Туплавыннан бер сыер кузгалган и. Нинди реакция сразу, әй? Минем җәй көне көтү көткән бар, дуслар. Мин сезгә валлахи дип әйтәм, болай иттереп кычкырсаң, үгезләр дә сөт бирә башлый да. Ну, Фирдүс белән генә бетми. Минем уйлавымча, барыбер иң матур, иң назлы тавыш татар эстрадасында ул Ришат Төхвәтуллин. Менә ул җырлап җибәрсә, халык эреп ага инде. И минем уйлавымча, ул җырлаганда барыбер үзенең тылсымлы тавышы белән кешеләрне сихерли. Менә ниндидер сихер бар. Минем хатын ярата аны. Кухняда телевизорны кушып куя да кереп китә ул аңа менә. Мин хатынга карыйм, ул аңа. Сизәм, менә бер минуттан хатын башлый минем. Җүнләй бер түгел бит. Китмә әйтәм, дурак, үч балаң бар, бара ашарга пешер, нәмә эшләп торасың син? Куып җибәрәм, үзем карап торам. Сизәм менә бер минуттан үзеннән үзе ничектер менә. Әйтәм бит, ниндидер сихер бар. Яна соң, дуслар, хәзер бит э, олырак яшьтәге артистлар да яңа сулыш алып киттеләр. Э, яңа җырлар яздыралар, гастрольләргә чыгып китәләр. Телевизорны кушсаң, барыбер бераз йөзе дә, җырлары да онытылган олырак яшьтәге артист килеп чыга. Мин соңгы арада яратып тыңлыйм Виталий Агаповны. Ә үләм безнең Чаллы мужигы ул шул кадәр мәгънәле җырлар җырлый. И иң ошаганы миңа Исле гөл дигән җыр. Ә, Сүзләрен бик хәтерләп бетермим, но примерно шулайрак җырлый Виталий абый. Тәрәзә төбем исле гөл. Иснә дустым исле ул. Арасында бер ислесе бар, нәкъ менә синең төсле ул, дим. Хәзер каядыр барабыз дуслар белән машинада. Мин бу җырны күчерәм дә тыңлыйм, күчерәм дә тыңлыйм. Кырыйда бер Саша исемле рус малае утыра инде. Чё ты ее постоянно поешь? О чем эта песня? Ну-ка переведи, ди миңа. Мен әйтәм, мне не сложно, но ты сам напросился.

Мин беләсез, мин якын киләчәктә, наверное, депутат булып китәм. Менә депутат булырга минем бөтен әйбер бар. Костюм бар. Корсак бар, чырай киң. Ябыгырга җыенмыйм. Мин моны ни өчен әйтәм? Якын киләчәктә выборларга барып, бюллетеньдә минем йөзне күрәсез икән, үтенеп сорыйм, кырыена бер ырга куеп кайтып китегез әле, дуслар. Бик зур рәхмәт, яңа очрашуларга.
Иптәш Сирень Байрамов, Яршаллы!